Azul fell-awen, axir fell-awen a Leqbayel, s umata a tiqbaylitin, s umata. Sagi srid n wass-agi, srid n tdukli, srid, acu ara d-iniɣ, srid n tdukli akk iqbayliyen s umata akken bɣun illin,

Is it in right? Ad zwireɣ kan deg yiwen n wawal d amecṭuḥ concernant Leqbayel ttsemmin Aɛrab, ttsemmin Aɛrab, Aɛrab ttsemmin Akli. Meɛna surfet-iyi, ttsemmin Akli i Sclave. C'est pas la peine nekkini, nekkini ttnadiɣ tadukli, tadukli n tmurt taqbaylit akken yebɣu yella.

Imi tellam bɣiɣ kan ad wen-id-iniɣ simmal ilaq ad nawḍet ad stade de la Kabylie des couleurs akken i s-isemma Yidir i la France des couleurs ih la Kabylie a leqbayel c'est pas la peine ad yi-d-tinim wihen akka wihen akka wihen akka parce que Parcku laka belli leqbayel, leqbayel-nneɣ, llan deg-s d'origine turque, llan deg-s d'origine juive, llan deg-s d'origine allemand, nekkni dagi nesɛa yiwen umɣar zik qqaren-as Saïd n Germain, allemand ih bien sûr imi turque nesɛa mačči mačči d yiwet n race i yellan mais acu ṣṣeḥ sellket-iyi-d mliḥ. Sani ara yeṭqer akini cwiya cwiya anka bil d'origine ana ana aqbayli fi l'asal mbaɛdel acu d ṣṣeḥ xeẓẓer la France des couleurs la France des couleurs d acu heddren akk les africains les tunisiens d acu d acu ttmeslayen i Fransa

d Iẓerman, d Iẓerman, d Iziṭalyan, d Izispanyon, d Iẓengli, plus d Izuṭerras, xir d waḥed ɛecra n iras i yeglan Imarikan, mi d acu, acu n yisduklen, d acu heddren? Ad Langli, d Langli, nekkni dagi tmurt n Leqbayel, ilaq ad tt-ners i une kabili de couleur, ad d-iruḥ aɛrab ass-agi, ad d-iruḥ aɛrab, un arabe, Llan waɛraben iɛacen dagi seg seg di Palestina uɣalen d leqbayel. D aqbayli ça y est. La référence la votre référence la référence aynas deg wacu i ttwa anda avec quelle chose ara d-tbeggneḍ iman-ik d acu. S la langue s tutlayt mačči s wagi mačči s d'origine mačči s l'ADN mačči ini-yi-d tura. Ih, ha-t-a yir Leqbayel, d ayen i wen-d-nniɣ, l'essentiel, acu d ṣṣeḥ, il faut maintenir ta langue maternelle, tutlayt teqbaylit ilaq ad tenṭef-t wakken yebɣu yili, axaṭer bac ay d-tinim, ay d-tinim Leqbayel akk zeɛma akk, d-teqqareḍ d origine berber, cino.

Ihi je lance un appel, je lance un grand appel akk i Leqbayel, i Lakabylie-agi, i le territoire de Lakabylie, je lance un grand appel i wat à Cap Gened à Délice, Délice, Cap Gened Délice, zik d taqbaylit kan i heddren, a wen-id-iniɣ ay at, Ayas a Cap Genad neɣ a Dles, ayas 80% ara biziɣ. A tettɛedday marcari arma dɣa ma tt-terra. Tettɛedday. Marcari ara repas, c'est pas la peine ad d-tiniḍ. Au revoir ta coupière. Sachez bien ay at Tilles neɣ ay at Burǧ Mlayen, Burǧ Mlayen tura mačči kan iɛedda akken i yecba Rebbi 80 di pourcent, semḥet-iyi Alizabit n Ǧirif akk idurar-nni widak sur xaṭi ṭṭfen i teqbaylit-nsen. Ih ay at ay at ay at Kapj nnan-d ay at Delles ad tzemrem ad terrem Marcharrière. Sachez bien wi d-iniɣ kan awal-a, écoutez ma vidéo, sachez bien que.

Tawraqt ur tamezwarut i tudert ad tɛeddam targit siwa leqdic-ik a Bunadem, acu d tawraqt i tamezwarut? A si ta création, d taxelqit-ik n Sidi Rebbi, ixelq-ik-id d aya ad tuɣaleḍ d aya. Ayen nniḍen taẓallit, n'importe quel rôle, ayen nniḍen yerna sufella, d lemuɛawana kan winna, c'est une aide.

D agdud ara iheggi iman-is i taklit a leqbayel. Ih, ih, ad anect-agi, ad anect-agi i iweɛren a leqbayel. Ad tagi mi qqaren tadukli, ad tagi mi qqaren ad d-neḥyut tutlayt-nneɣ taqbaylit, ali qrib ik, mkul awal ad tafeḍ deg-s xemsa wawalen i yesɛa. A Rebbi, anda tella, anda tella tutlayt am tagi i leɛli a Rebbi i lmond? Insi-yi-d.

Imi tenna, ad nerzel akabili s kin kabili, s kin kabili de couleur. Mi, mi akk ad win yebɣan ad iruḥ ar tagi, ad ruḥen li Jalman ma bɣan ad uɣalen d Leqbayel, ad iḥtiren taqbaylit akken ilaq, neqbel-iten. Ad nuɣal s kin kabili de couleur, s kin kabili de toute acceptation. Acu la maintenance en notre langue maternelle? Ad neṭṭef, ad neṭṭef taassaḥ, s'il faut ad nexdem des écoles pour la renaissance n trelked teqbaylit, ad s-nɛiwed tjerya, parce que nɣan-aɣ les colonisateurs, nɣan-aɣ les colonisateurs, mi yeffeɣ wa ad yekcem wa, ctaqen-aɣ même pas, ctaqen-as i la Kabila ad txemmel la sieste.

Ih, asmi ara nawi la indépendance ad ruḥen ijapun ar dagi li ẓalmun wihin wihin li ccinwa ẓra tut li čček wihin ebba ad steɛrfen yisna ad d-afen leqbayel le dernier kabili maîtrise 4 dernier aneggaru n uqbayli yettmaîtrise yerba aneggaru ali ṭixerta akit dda ḥarabet ɣef tutlayt-nwen ma ihda-ken Rebbi

I taylut, netta ad yettxeṭṭib itri, mmi-s tefka-t fell-as, tagi fell, mmi-s tefka-t d imcegga n tlelli, Ferḥat d imcegga n tlelli, ma yebɣa Yillu, ḥaca, ḥaca tilelli-nneɣ ara yilin a Leqbayel, eh, mmi-s tefka-t. d imceggaɛ n tlelli i ifed s irkelli, acu d ifed s yeftutik, yeddegdeg yuɣal d rmim, ula n wiyaḍ kkaten deg-s, c'est malheureux, d aya kan, c'est un message, tanemmirt-nwen, partager, et puis la main, imihna, a ṭṭixer-taɣ a Leqbayel, a ṭṭixer-taɣ, ṭṭixer-taɣ, a tadukli, a tadukli.

d Ṛebbi i tt-id-yefkan si tune langue du strictri si tune langue qui dévore les langues tessek timeslayin luɣa li taakul luɣat d luɣa i tetten luɣat d tutlayt i tetten tutlayin niḍen ur tɛaceḍ iman-ik ababababab ne t'approche pas de moi balak ad d-tini yemma-k a l'arabe balak ad d-tini yemma-k s'il y a un mètre un mètre de temps

A c'est une langue très dangereuse, attirante d lmiɣnaṭis, d limu, d tkir. Ur tfaqem ara ma ad kent-jebdeɣ, tɛedmem-as d la civilisation. Tjebdeḍ-i am tkir, kecmeɣ di lḥebs n wallim-a, kecmeɣ, tjebd-iken am tkir. Ay tejbed, jamais iyi-tejbed nekkini. Ur ssneɣ ara teɣriɣ la Lungara akked wala Ṛebbi ɣef wacu ɣriɣ mi jami abaden ay iyi-tejbed. Ala ala ur iyi-tejbed ara akk walu ɛusseɣ iman-iw. Udiɣ, udiɣ ɛusseɣ iman, udiɣ ɛusseɣ-tt. Mi acu ara awen-id-rnuɣ a Ṛebbi? Vas-y ma belle hirondelle je t'envoie dans mon pays, lance-toi et bats de tes ailes dans le ciel de Kabylie, Slimane Azem ad t-ulac yeɛfu Ṛebbi.

Nuɣ a Lɛarabi, ya nuɣ a Ahli Lǧenna. Wallah, ma llan akk lehdur-agi a Leqbayel, on n'est pas contre l'islam, on n'est pas contre iselmen n tmurt n Leqbayel, nekkni nessakay-d kan, nessakay-d inselmen belli ɛbed Rebbi-k, ur xeddem ara lemmal, mi lecɣal-agi beɛɛed, wigi d ajeǧǧiḍ, d ajeǧǧiḍ n At Wrɛez ṭṭfan meḥraret, Apari snulfan-d akken qqaren lsan-d aglim niḍen berken-d deffir lḥirak nutni kifkif si ubad zama racad wihin xemment li racad dis zama dijon dijon su kustim bi razi mi netta telḥa deg-s dwa la tewrad tmnaḥ telḥa sin la xas su kustim ayna mi mi l'idéologie ni tella ilmuxis D ulac, ar ɣur-s d ddin i d ddwa lmeḥna. Awi. Tanemmirt-nwen filaman i bon courage et partagez. Voilà. Bye bye.